Silaa qadarri kiyya na harka jiraate silaa rabbiin gaafa nu uume san qadara kiyyaas na harka kaa'e silaa ni isin dararamu. Akka hin dararamne ni godha. Akka hin cinqamne, akka hin rakkanne, akka hin miidhamne, akka hin yaanne, akka hin aarre, akka bas waan takka hin dhabne sila akkasiin hin godha. Namaan ol ni godha. Wala waan hundaan qabeenyaanis, raahaanis, sammuunis waan Fireen qalbii teellee tasgabbeessee silaa isaa walala. Garuu qadarri nu harka hin jiru nuti ni uumamne garuu qadarri keenya rabbii bira jira isaa walala. Daa'ima gaafa doonus waan nu ta'us riskii teenyaas gammachuu teenyaas jaalalti tunis riskiidha. Riskii qofa maallaqa qofa osoo hin ta'in maallaqa argachuuf eh, ilmoo argachuuf fayyaa argachuuf qofa osoo hin ta'in jaalaltillee riskiidha. Jaalala dhuunfaa osoo hin ta'in Jaalala ilma namaa jechuudha. Jaalal jibbamtuu namaa hin ta'in eh, jibbamtuu namaa ta'urra yookaan jibbamaa namaa ta'urra jaalatamaa namaa yoo taate hedduu takka bareedaadha. Akka sheekni keenya gaafa ijoollee quraan quraansu yoo warri samii si jaalatan warri jechii si jaalataa jee. Dubbiin san eh, osuma itti deemuu osuma itti deemuu arkeetiin jira. Wallaahi alhamdulillah rabbil aalamiini. Ani takkaa jibbamtuu namaa illee hin taane. Rabbilleen hin godhini wallahi rabbilleen hin godhini akkasi alhamdulillah yoon ta'u ka'eellee rabbi na haa qabu jechuudha akkasi maaltu na jecha kana maaltu sichisiisee yoo jettanii na gaafattan warri amma koomentii jalatti babarreessaa jirtan akka hayaat qadarri si harkaa qabdutti ja'a jirtan akkas ta'uu hin qabdan ta'uu hin qabdan ammas taatanii gara agganaafillee hin teenaa. Eewa. Ana mush isin tuffachuuf osoo hin ta'in isiniif hin himu jira. Qadara keenya kun nuti hin argu. Eh ani amantanii mi? Eewa. Qadara harkaan qabnu nuti. Waan rabbi nuuf fide alhamdulillah rabbil alamin jennee harkaan qaamaan qalbiin qeebaluu qabna waan fedhaa ta'u dhukkuba haa ta'u balaa haa ta'u rabbi nurraa haa qabu laakiin eh, gammachuu haa ta'u gaddaa haa ta'u waanuma fedhe haa ta'u Alhamdulillah Rabbil Aalamiin jennee qeeballee bira haa. akkasii kun hoolaa qabrii hayaat keessa dhaabbadheetiin anilleen dubbachuu jira qabriin hayaat tana Eh, saniifu obboleeyyan kiyya namni guyyaa boru bakka tana niin dhufa je'ee amanu Rabbiin bakka hayaaffi duudee amu tana na fida jee namni amanu qabrii tana keessa dhaabbadheetiin isin dubbisu jira bakka hayaat itti awwaalamuu deemtu keessa dhaabbadheetiin isin dubbisu jira yoo qabrii tana keessa rabbiin kanu fidaa amantan taate har'aa hayaa kalee fayyaa qabdu har'aas fide viidiyoo siisan haqaa namniif jalaa qabdan guutuun kee. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu hordoftoota fi kabajamtoota keenya qaqqaalii ilmaan Oromoo akkam nagayaa fayya qabdanii. Laa hawla walaa quwwata illaa billaahi aliyyul aziim. Wa innaa ilayhi illaa raaji'uun. Yaa Oromoo wallaahi musiibaan musiibaa ajaa'ibaan nu bu'e har'aan tana. Hayaat dhabnee jirra. Walumaan dhabnee hayaatta Oromoo guutuuti. imaanaa sabri rabbiin isiniif haa kennu nuti qoftiin hin dhabne hayaat walumaan dhabne waan guddaa jechuu hin danda'u har'a hayaa baafne karaa qabrii deemuu ni deemna awwaalchaaf jechuudha tallaajaa keessa jirti ummanni keenya ilmaan Oromoo guutuudha kunoo bakka tana jiran hulaa tallaa jaa dura makiinaa keessa ol seeneetiin xiqqishoo waa isinii waraabu jira. Rabbi sodaadhaadha viidiyoo hayaatta qaama qullaadhaa qaama isii ka gubate gadhiiftan san viidiyoo sana qaa'eef jalaa nuti viidiyoo san dirqamneeti viidiyoo san marree. hayaati jaan harkuu dadhabneeti ijoollee Oromoo tachi keessa daleeyduun nu viidiyoo xiqqoo nu maraa akka isiin jirtu laallaa jennee sababaa saniif viidiyoon san maramte viidiyoo isii gubatte qaama qullaa isii jirtu yuutubii fi feesbuuk irra olii gad oofu jirtan san rabbii guyyaa boruu sodaadhaa ka isii fuudhe kana sodaadhaadhaa viidiyoo san if jala haqaa. odoo isiin hin awwaalamne obboleeytii teeysan viidiyoo isii if jala haqa rabbi sodaadha gaddi nu caalaa akka isin hin jiru niin beeka imaanaa sabrii rabbi isin yaa kanu ammoo viidiyoon san viidiyoo isiifillee gaarii miti qaamni qullaadha viidiyoo qaamni qullaa jiru qilleensarra olii gadi hin oofinaa rabbi sodaadhaa if jalaa haqaa viidiyoo san odoo amma isiin hin awwaalan namni viidiyoon san jala jirtu ka if jalaa naqni rabbi ragaa sitti haa ta'u Hanqanumaan jechuufadha waan biraatii miti.
Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu daawwattootaa fi hordoftoota keenya akkam jirtan bakka jirtan hundutti egaa salaamtaan ta'e ta'uun irraa buqqaate isin biraa geessu jecha akkuma argitanitti egaa har'a hunoo qabrii hayaatirra jirra osoo isii hin awwaalle dura wanni Oromoo as jirtu hunda Oromoo aalamarra jirtu hunda gaafannu viidiyoo dogongoraan gadhiifamtee isii haakima jirtu isii haasoytu san gadhiisan namni rabbii sodaatu namni rabbii sodaatu ka boruus qabriin tunna eeggataa sodaatu akka viidiyoo san kaastan asumaan isin dhaammanna viidiyoon san viidiyoo hedduu nama gara aaliisii ta biyya jirtuu fi ta bakka biraa jirtu hunda garaa madeessite kanaafuu obboleeyyan keenya wanni isin dhaammachuu barbaannu viidiyoo san rabbii keessan sodaadha haaliqa isin uume sodaadha Viidiyoo san kaasaa. Viidiyoo san namuu namni sheer godhee fi namni fuudhee maxxanse hundinuu akka kaastan asumaan isin dhaammanna yaa obboleen keenya. Insha Allahu ta'ala dhaamsi keenya kun akka isin bira ga'us abdii qabna. Ammoo itti jabaattanii waan kana isiif du'aayii godhuun dirqama. Footoo isii bareedduu yoo qabdan irra maxxansaa innaa illaahi wa inna ilaahi raaji'uun jechuudhaan du'aayis godhaa fi tana takkittii san isin gaafanna. Ammoo viidiyoon dogongoraan maxxansan nama jarjaraa Rabbiin jarjarsee maxxanse biyya tana keessatti nuti waan san duraan dhoorkinee ture akka hin maxxanne jarjaree maxxanse waan kana ta'eefu viidiyoo san akka kaastan ammallee isinit dhaammanna yaa obboleeyyan kiyya wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
Akkasii kun oolaa qabrii hayaa keessa dhaabbadheetiin anilleen dubbachuu jira qabrii na yaattana saniifu obboleeyyan kiyya namni guyyaa boru bakka tana niin dhufa je'ee amanu rabbiin bakka hayaa fiduu deemu tana na fida je'ee namni amanu qabrii tana keessa dhaabbadheetiin isin dubbisu jira bakka hayaat itti awwaalamuu deemtu keessa dhaabbadheetiin isin dubbisu jira yoo qabrii tana keessa rabbiin kanu fidaa amantan taate har'aa hayaa akkalee fayyaa qabdu har'aas fide viidiyoo siisan haqa namniif jalaa qabdan guutuun keessan feesbuuka irraa yuutuubi irraa if jalaa haqa ka maxxanse immoo abbaa maxxanse sani wiliidha wal gaafachuu teenyaa isin ammoo warri isin jala jirtu rabbii isin uume sodaadha qabrii tanaanis boruniin seenaa namni amantan keessa dhaabbadheetiin isin dubbisu jira bakka ayaa keessa ciisuu deemtu daqiiqaa digdam booda fiduuf deemna rabbii isin uume sodaadha boru bakka tana dhufuuf teeysanii haqaa obboleeyyan kiyya akka isin jaalattan ni beeyna akka isin gadditaniif ni beeyna nu caalaa wallaahi wabillaahi tanuma dhugaatiin dubbachuu jira Eh, akka isin rifattan ni beeyna akkuma nu keenyaatti nu daran saniif immoo viidiyoon san gaarii miti isiifillee ijaafillee gaarii miti viidiyoo saniif jalaa haqaa rabbii keeysan sodaadha rabbii guyyaa boruu as isin fiduu taa'u sodaadha akkuma biraa gadda ibsadha imaanaa sabrii rabbi isin yaa kannu waliin nurraa duute hayaat waliin dhabne nu qofaa miti eh, haadha siitiif illee gaarii miti viidiyoon san eh, sabriin harkattu akka sabbartu godhaa obboleeyyan kiyya viidiyoo san qilleensarraa haqaadha odoo nuti isiin awwaalle viidiyoo tana isiniif hin gadhiisa haqaa rabbii isin uume sodaadhaadha kunoo hayaatas dhufuu deemti laala keessaan dhaabbachuu jira qabrii